Haut de Moien op eisem Nationalvirstand hu mer, kann ee soen, zwee grouss Voleten traitéiert. Déi hänken awer Finalement enk zesummen, op der enger Säit den europäesche Plang, Politiken, déi an Europa gemaat ginn, an op der anerer Säit dat, wat um nationale Plang leeft oder och vläit net leeft. An ech wëll vläit mat dem europäesche Plang dann ufänken. Wéi Der wësst, wäerte mer de Moien fréi, Zu Senningen d'Regierung gesinn an d'UEL gesinn, fir am Kader vum sougenannten Semestre européen Stellung ze huelen par rapport zu deenen europäeschen Dokumenter, déi u Lëtzebuerg gaange sinn. Dat ass op där enger Säit schonn am November den Examen annuel de la croissance gewiescht mat deenen Rapporten, déi do annexéiert sinn, ënner anerem dee wichtegen iwwer den Emploi. An dann ass elo, ech mengen, et war Ufank Mäerz, den zweete Rapport komm, an dat ass deen, dee sech spezifesch, de Rapport spécifique par pays, dee sech also spezifesch mat der Situatioun hei zu Lëtzebuerg befaasst. Dat Ganzt am Kader vum sougenannte Semestre européen, an dat geet jo da weider, datt elo eng Regierung soll virun Enn Abrëll op Grond vun all deenen Analysen d'politesch Positiounen a Wëllensbildunge maachen a Richtung vun dem sougenannte Pacte de stabilité et de la croissance, wou jo wesentlech ass, wéi soll d'ëffentlech Finanze sech beweegen, an op där anerer Säit de Plan national de réforme, wou also virun allem do dran politesch Äntwerte si par rapport zu ganz ville politesche Beräicher, dat geet iwwer den Aarbechtsmaart, iwwer d'Sozialpolitik, iwwer natierlech och Froe vun energetesch Froe bis alles, wat jo dann direkt zesummenhänkt mat deene kann ee soen, elo scho provisoresch Recommandatiounen, déi europäeschersäits jo fir Lëtzebuerg gemat ginn, an dat geet jo dann herno weider, datt jo alles da beurteelt gëtt um europäesche Plang, wat Lëtzebuerg eraginn huet, souwuel de PCS an de wéi de PST wéi och de Plan national de réforme. Am Juli wäerten dann déi sougenannte Recommandatioune fir Lëtzebuerg Kommen, wou mer d'ailleurs an deem Kontext menken, wäerten d'Regierung an d'Patronatssäit gesinn. Esou vill zum allgemenge Kader. Inhaltlech ass allerdéngs d'Saach nach e bësse méi wichteg, well mer wëssen, dass jo déi ganz Iwwerleeung, déi europawäit gemat ginn, um europäesche Plang gemat ginn, vu groussem Impakt sinn, och op d'Orientatiounen, déi hei politeschersäits hei an Europa geholl ginn. An et ass also esou, datt mer jo da moarn zesummekommen, a mir hunn natierlech haut an eisem Nationalvirstand vun der Occasioun profitéiert, och eist Positionnement festzeleeën en vue vu moarn. An ech géif dat elo an zwou, an zwee Säiten deelen. Dat eent, dat ass déi allgemeng Appréciatioun, wat déi gesamteuropäesch Politiken sinn, an op där anerer Säit natierlech Dann och d'Lëtzebuerger Situatioun an déi Propositiounen, op der enger Säit d'Recommandatiounen, op der aneren Säit d'Propositiounen, déi mär dann och maachen am Kontext vu Lëtzebuerg. Ech wäert net am Detail goen, dat wäert mei de Moien de Fall sinn. Hei geet et ëm déi allgemeng grouss Linnen. Ech fänken elo mat dem Rapport spécifique un, a wou europäeschersäits jo insgesamt fir Europa gesot gëtt, Mär hunn eng Situatioun vun engem positive Wirtschaftswuesstum an Europa, eng Inflatioun, déi bei 1,5 Prozent soll fir 2018 leien. An et ass eng liit Verbesserung vum Chômage. Dat sinn un sech eng Partie vun Eckdaten. Op där anerer Säit geet et jo dann drëms, wat gëtt eigentlech dann analyséiert, wouhin et soll higoen. An do gëtt, an ech resuméieren dat elo, Wäert drop geluet, dass Europa vum Fong hier, an ech fille mech immens bestätegt eigentlech als OGBL oder als europäesche Gewerkschaftsbond vun All deem, wat mär zënter Joren a Joren soen, dass se elo, an dëst Joer nach méi staark wéi d'lescht Joer de Fall war, Wäert drop geluet gëtt, dass net nëmmen um Niveau vun den Investissementer vill Nohuelbedarf ass, an do mussen Ustrengunge gemat ginn um gesamteuropäesche Plang, mee virun allem och an zwar an der Analys vun der ekonomescher Situatioun, wou gesot gëtt, Mir mussen no bannen eng stäerker Bannennofro kréien, eng Bannennofro, wou mär wëssen, dass den Haaptmotor vun där Bannennofro, niewent der Fro vun den Investissementer, déi gemat ginn, den Haaptmotor deen ass vun der Consommatioun vun de privaten Haushalter. An dofir ass et och net verwonnerlech, dass Usazweis, soen elo usazweis, an an den europäesche Positionnementer och ëmmer méi Wäert drop geluet gëtt, dass schlussendlech eng Croissance bei de Léin stattfënnt. An dat féiert eis eigentlech net nëmmen am Nachhinein zur Bestätegung vun deem, wat mer ëmmer Soen, mee dat féiert eis dann och, dat ze widderhuelen, ëm wat et eigentlech geet. Well da muss een dat Ganzt nämlech elo konsequenterweis fäerdeg denken. An do trennen ech elo mol zwëschen dem europäesche Plang an dem lëtzebuergeschen. Ech fänke mam europäesche Plang un. Mir wäerten eis mar de Moie ganz kloer fir d'Aféierung vun enger sougenanntener gëllener Reegel, fir d'Léin an Europa asetzen. Eng gëlle Reegel, déi u sech muss en institutionelle Charakter kréien an dem Kader vun dem ganze Semestre européen an déi do drop baséiert, dass Léin a Gesamteuropa sech mussen entwéckelen, iwwerall gemäss der Entwécklung vun der Produktivitéit plus der Inflatioun, A plus B, woubäi een als Inflatioun kann och den Taux direkt unhuelen, déi eigentlech vun enger europäescher Zentralbank jo ëmmer erëm als optimal ugesi gëtt, dat ass bei ronn zwee Prozent, mee d'Haaptsaach ass d'Pro-Produktivitéit plus Inflatioun, an dass dat muss d'gëlle Regel si fir all Länner an Europa. An déi Länner, déi excédentaire sinn, excédentaire wéi zum Beispill Lëtzebuerg oder Däitschland natierlech, och do kënnen Efforten driwwer maachen, well do gëtt et ganz kloer, d'ailleurs fir Däitschland, an dat gesi mer och elo, grad esou wéi fir Lëtzebuerg, gëtt et u sech en Handlungsbedarf, well an deene leschte Joren d'Real Léin Ënnert der Entwécklung vun der Produktivitéit leien, an dat läit, ass och de Fall fir Lëtzebuerg, do gëtt et esouguer nach en Nohuelbedarf. Dat muss d'gëlle Regel si fir Europa. Domat hunn ech och gesot, wat fir Lëtzebuerg muss de Fall sinn, mee ech kommen nach drop zeréck. Gekoppelt dodrun ass et noutwendeg, dass an allen europäesche Länner de Mindestloun, de gesetzleche Mindestloun agefouert gëtt. Et sinn nach ëmmer Länner, wou dat net de Fall ass. An ech widderhuelen do weider näischt aneschtes, wat den Europäesche Gewerkschaftsbond seet. A mär soen och schonn iwwert länger Zäit, datt dat och do an der Lounfro muss gekoppelt ginn. Wann ech soen déi gëlle Regel vun de Léin, dann heescht dat, datt domat verbonnen ass, datt mer an Europa endlech och um sozio-ökonomesche Plang an eng Konvergenzlogik erakommen. Dat ass jo genau de Problem gewiescht am Kader vun der sougenannter Währungsunioun, dass vläicht d'Währung an deem Sënn konvergéiert huet, dass se unique war, mee de ganze Rescht net, mat alle Kriseprozesser, déi dat mat sech bruet huet, wou ech natierlech elo haut net an den Detail ginn. Mee dat ass dat, wat Der wësst, wat Der kennt an wou dat Phänomen jo nach ëmmer weidergeet. Ech kéint et Um Beispill soen, Et gëtt jo festgestallt, an dat ass net positiv, vun enger Kommissioun, déi seet, Hei, mir hunn en Handlungsiwwerschoss, dräi Prozent PIB an Europa, Handelsiwwerschoss um Niveau vun eiser Bilanz. An do kéint ee jo soen, Jo, dat ass jo da positiv, an denkt ee mol un d'Exporter an esou weider. Jo, mee dee kënnt net doduerch zustan, datt d'Exporter sech entwéckelt hätten a leschter Zäit, mee virun allem, D'Importer, déi leien ze déif an da si mer erëm eng Kéier bei der Consommation finale. Mir sinn erëm eng Kéier bei ze niddregen Investitiounen an Europa. An dofir ass déi Fro vun där gëllener Regel, vun enger Konvergenz och um Niveau vun der ganzer, a Kooperatioun, virun allem Kooperatioun um Niveau vun der Loungestaltung an Europa, statt dat, wat mer elo schonn iwwert e Joerzéngt erliewen, nämlech eng kompetitiv D'Desinflatioun vun de Léin, d'Konkurrenz ee géint deen aneren, dass endlech domat muss eriwwer sinn an dass d'Léin u sech an der an hirer reeller Entwécklung deem entspriechen, wat och Produktivitéitsentwécklunge sinn a wéi gesot plus plus Inflatioun, well dat ass jo eigentlech keng real Lounsteigerung. Dat ass eminent wichteg Op Lëtzebuerg bezunn, an dat hu mer natierlech och herno an eisen politeschen Dossiere behandelt, ass et jo, bedeit dat finalement, ech hu gesot, mir hunn en Nohuelbedarf bei de Realléin hei zu Lëtzebuerg, Kaderkollektivverträge an insgesamt, mir hunn dann op där anerer Säit, an ech erneiern nach eng Kéier haut endlech, dass de Mindestloun, de gesetzleche Mindestloun an d'Lut gesat ginn, an dat sinn déi zéng Prozent. Mir hu wësse jo ganz genau, dass d'Regierung do näischt méi wëll maachen, mee si mécht e rise Feeler andeem se näischt mécht, well se eben zënter dräi Joer mindestens mat deem Thema konfrontéiert ass an eben bis, se hat all Méiglechkeeten bis elo eppes ze maachen, mécht et net. An et ass eigentlech e Feeler, et ass en Échec aus deem einfache Grond, Well mer jo op där anerer Säit, an do ginn ech jo dem Här Bëttel net Recht, datt wann ëmmer gesot gëtt, jo mär hunn dat Ganzt sozial ofgefuerdert, mär haten jo Analysen an eisem neien OGBL aktuell, Dossier Mindestloun, wou mer jo och dann um Beispill, dat ass elo e Beispill, vun enger Famill mat zwee Kanner festgestallt hunn, datt wa mer d'Situatioun 2009 mat 2018 vergläichen, um reale Pouvoir d'achat, dass schlussendlech do d'Saach zeréckgaangen ass a sech net entwéckelt huet als eng Famill, wou der zwee mat Mindestloun schaffen an zwee Kanner hunn. An dat eenzegt, wat net an der Rechnung hei ass bei den Differenz vun 2.000 Euro negativ, dat sinn d'Chèques-services, well mär bréngen et net méi fäerdeg, dat gi mer éierlech zou, mär bréngen et als OGBL net méi fäerdeg, d'Chèques-services genau ze rechnen, viwéi déi Famill do genau kritt hätt. Mir hu jo an deem Sënn e Bréif un den Här Meisch gereecht, dee mun awer kee, weder en Accusé de réception kritt, nach bis elo eng Äntwert, well mer gefrot hunn, hei ass d'Grondlag, dat do misst gerechent ginn, mee bis haut hu mer keng Äntwert kritt. Bon, ech wëll elo net spekuléieren, ass dat, well se eben net esou roseg ausgesäit, wéi se ëmmer dohinner gestallt gëtt, oder ass et, huet et aner Grënn? Wéi gesot, ech spekuléieren net, net, mee insgesamt, an dat stellt eben och genau d'Kommissioun fir Lëtzebuerg fest, dass mer um soziale Plang, an dat ass ganz wichteg, den Impakt vun de Sozialtransferten am Kader vum Aarmutsrisiko hei zu Lëtzebuerg, fir deen erofzesetzen, an deene leschte Joren erofgaangen ass vun iwwer 14 Prozent, wou dat en Impakt huet op nach just 10 Prozent, an dann ass et schwéier hei am Land ze behaapten, datt mer sozial op deem Niveau, och vun deene Schichte vun der Bevëlkerung, datt mer weider komm wären, mee et gesäit vill méi dono aus, datt mer net weider komm sinn. An onofhängeg vun der Fro, wéi sech dann elo d'Chèques services hei an deem heie Calcul erginn, onofhängeg dovu wär et enorm wichteg gewiescht, wann dës Regierung de Mindestloun eropgesat huet, zumools dann, An ech widderhuelen dat dann och nach eng Kéier, den Här Bettel, ech mengen et war am November, zu Göteborg de Socle européen des droits sociaux ënnerschriwwen huet, wou ganz kloer drasteet, ganz kloer drasteet, an dat huet hien ënnerschriwwen, dass e Mindestloun an engem Land Soll dat sinn, wat ee brauch fir do ze liewen? De Mindestloun, en huet net geschriwwen, vu Loun plus Sozialhëllef vum Staat, en huet ënnerschriwwen de Loun. A genau dat huet en awer fir zu Lëtzebuerg, elo wou en an der Regierung ass, ech kann net soen, war, mee ass, net ëmgesat. An dat ass fir eis eigentlech net akzeptabel. An do hëlleft et eis och net vill, och wa mer et begréissen, wann elo Eng Partei, méi Parteien dohinner ginn an an hire politesche Programmer fuerderen, datt fir déi nächst Legislatur soll de Mindestloun erhéicht ginn. Natierlech ass dat positiv, wann een dat an d'Programmer schreift. Et bleift de Fait, et hätt elo misste misste elo schonns passéieren. Ech hunn also vun de gëllener Regel vun de Salairen geschwat. Ech kommen dann op en aneren europäeschen Also e Problem, dee vun der Kommissioun opgeworf gëtt an dee mer och bestätegen, och gewerkschaftlechersäits, zur Säit vum Europäesche Gewerkschaftsbond, dat ass, D'Investitiounen leien an Europa ze déif. Also nieft der Consommation finale an de Revenuë vun de Leit an de Léin vun de Leit, nee, Natierlech och d'Investitiounen, virun allem d'Privatinvestitioune vu Betriber, dat heescht déi Betriber, dat sinn déi Betriber non financiers eigentlech, déi do erageholl ginn, dat läit nach ëmmer méi déif, wesentlech méi déif, wéi dat virun de sougenannter Kris vun 2008 de Fall war. Also e Riseproblem, well et gëtt vill vun zukünftege Generatioune geschwat, mee dat, wat ee muss maachen, fir net nëmmen déi Generatiounen liewen, mee déi och kommen oder am gaange si schonn ënnerwee ze sinn, dat sinn déi, dat sinn déi, dass mussen Investitiounen an d'Zukunft gemaach ginn. An Europa läit do zréck. Dat ass net nëmmen dann en Defizit um Niveau vum wirtschaftleche Potenzial, wat sech do entwéckele muss par rapport zu alle Wuesstumsfroen, mee et bedeit natierlech och, dass do an all de Länner noutwendeg allgemeng Infrastrukturen Feelen, ob dat elo um Gesondheets Sozialwiese sinn, an der Educatioun ass, ob dat am Transport ass, ob dat an der energeetescher Entwécklung a Richtung carbon-aarm bis fräi Gesellschaft de Fall ass, alles dat, do si mer am Hanantreffen. A firwat soen ech dat? Majo, mär soen zënter Joren, dass mer déi Austeritéitspolitiken, déi gedriwwe gi sinn, dass mer déi oflehnen. Mir soen zënter Joren, et muss een eigentlech déi öffentlech Finanzen, deene méi Marge ginn, fir an d'Zukunft ze investéieren. A mir fillen eis eigentlech ëmmer erëm bestätegt, wann dann d'Kommissioun dann hir Rapporte mécht. An och do fuerdere mer dann eng gëlle Regel, dës Kéier net bei de Salairen, mee dës Kéier fuerdere mer se bei de Finances publiques, an deem mer der Meenung sinn, Dass an där ganzer Diskussioun, an där kennt se, wa gesot gëtt, jo elo ginn d'Defiziter beim Haushalt vun deem oder deem Land ass ze héich an da riskéiert d'Procédure vun den exzessiven Defiziter, da si mer an de sougenannten ëmgesatene Maastricht-Kriterien, déi jo do vir dono nach iwwert vill Traitéen nach weider nach weider entwéckelt goufen, dass mer an deem Kontext soen, Mär mussen déi doe Rechnungen eraushuelen aus deem, wat un Investitiounen an enger Gesellschaft gemat ginn an noutwendeg sinn. Mär brauchen do Margen. An anere Wieder, wat seet eng gëlle Reegel? Déi ass gekoppelt gläichzäiteg un, éischtens emol un d'Schafe vun engem sougenannten Trésor européen. En Trésor européen, wou Geld dra kënnt, ech schematiséieren dat elo einfach, wou ronn 3 Prozent PIB vun der ganzer Wirtschaftsleeschtung eben an Europa, a wou dat Geld gebraucht gëtt, fir all Land, all Land iwwer Obligatiounen Geld ze léinen, ech betounen ze léinen, fir och proportional zu hirem PIB Investitiounen an hire Länner ze maachen, souwuel ëffentlecher wéi privater. Sou, dat huet den Avantage, éischtens emol, dass se gemat kënne ginn opgrond och vun engem Zënsfrous, deen an deem Moment fir jiddwereen dee selwechten ass, net wéi dat am Moment ass, wou déi Länner, déi, ech nennen et elo emol ganz einfach, déi wierklech schlecht dru sinn, mussen, wa se Prêtë maachen, Zënsféiss bezuelen, déi se net kënne bezuelen, well, éierlech gesot, Griichenland ass nach ëmmer an der Schäiss, grad esou wéi se, an dat wäert och nach weidergoen, wou vill vun deem, vun hirer Wirtschaftsleeschtung dann ëmmer nach a Richtung Scholden an an d'Zënse vun de Scholde ginn. Ech halen do op, well ech maachen elo keen Exkurs dozou. Trésor européen, dat géif dann och bedeiten, datt schlussendlech en Zënsfouss, e moyennen Zoussëns fir d'ganz Europäesch Unioun wär. An dat ass e groussen Avantage, well et hunn och déi Länner, déi Länner, déi jo mussen ophuelen, wa mer wëlle Konvergenz wëllen, wéi d'Kommissioun dat jo virgëtt, datt et soll dohinner goen, eng Convergence socio-économique durable, dat ass d'Stéchwuert, an dee Moment muss ee genau dat doe maachen, deene Länner méi Marge ginn, hir Defiziter däerfen net méi berechent gi par rapport zu den Investitiounen, déi se maachen, mee zu hiren Dépenses courantes, dann hätte se do vill méi Spillraum. Wéi gesot, dat wär déi gëlle Reegel op de Finances publiques, kombinéiert mat dem aktive Wierke vun engem Trésor européen. Dat wär wierklech en déiwe, sënnegen europäesche Gedanken an déi richteg Richtung. Sou, op Lëtzebuerg bezunn, wa mer scho bei de Finances publiques sinn, wee wonnert et, den OGBL huet et ëmmer gesot, d'Kommissioun gëtt all Joer dem OGBL Recht, d'ëffentlech Finanzen, déi sinn hei zu Lëtzebuerg gutt, se si gesond. Mä wa mer d'Comparaison maache mat dem Rescht an Europa, si mer de facto un der Spëtzeplaz, an dat fir all Kritären, déi europäesch gëllen. A bon, mir wäerten och moar de Moien enke ganz kloer soen, dass mir jo net nëmmen eng Dette publique hunn, déi déif ass, dat ass bei ronn 20 Prozent, d'ailleurs, wann den Zukunfts-, den iwwerflëschen Zukunftspak net gemat gi wär, da wär se net wesentlech méi héich, just en passant, Klammer zou. An dann hu mer op där anerer Säit en Avoir hei am Land, well et ass jo hei ëmmer Ried just vun enger Dette brute, gell, mir sinn jo net an enger Dette nette, well mir jo och Avoiren a wou eise Berechnungen no iwwer 50 Prozent PIB eigentlech d'Administrations publiquen als Avoiren hunn. Dat heescht finalement e gudde Strapp iwwer déi 20 Prozent, déi mer u Prêten maachen a wou 142 Prozent et ëm staatlech Garantien sech handelt. Déi aner Eckdate si kloer, D'Administration publique rëm eng Kéier 2017 net nëmme plus 0,5, mee am Moment gëtt jo gesot, datt neie Berechnungen no et nach méi nach méi positiv ass. Confirméiert also d'Analys vum vum OGBL. Ech hu gesot, d'Iwwerflëssegkeet vum Zukunftspak, dat kommt ech dann awer och eriwwer bei Propositionen, déi ze maache sinn um Niveau vun der Finanzéierung vum Stat, an dat wäerten alleguerte mar de Moien och déi Propositionen sinn, déi mer um steierleche Plang maache wäerten. Mer wäerten do schlussendlech eppes widderhuelen. D'Betriebsbesteuerung däerf net nach weider erofgoen, well déi ass an all deene leschte Joren, net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee iwwerall erofgaangen, an do gëtt et ëmmer manner D'Participatioun un de Sozialstaaten an un de Staaten u sech vun de Betriber. Dat Zweet ass, an dat dann och besonnesch fir Lëtzebuerg, d'Personne physique. Och do gëtt et eng Distorsioun zwëschen deenen, déi fir e Revenu schaffe ginn, mat Loun, par rapport zu deenen, déi Revenue en capital hunn, d'Kapitalbesteierung, déi Revenuë leie vill ze vill niddreg hei zu Lëtzebuerg. Et wär d'Méiglechkeet gewiescht, déi absolut Ongerechtegkeet, déi besteet um Niveau, an Inequitéit um Niveau vun de Stock-Options ofzeschafen, tel quel. Dat ass net passéiert. Dat selwecht bezitt sech op Besteuerung, Dividenden an esou weider An et ass ganz kloer, dass op déi Personnes physiques am Allgemenge, wou also d'Salaien drënner falen, mär och wäerte widderhuelen, dass eeben hei am Land éischtens emol de Barème muss un d'Inflatioun ugepasst ginn, well soss frësst eigentlech d'Inflatioun erëm déi Steieravantagen erop, déi iwwert d'Steierreform komm sinn. grad esou wéi d'Befreiung vun der Steier vum Mindestloun a villes anescht méi. Ech wëll mech elo haut net dodrop konzentréieren, dat ass eng Geschicht vu moar. Ech wëll just an deem Ganzen nach ee Punkt, ech kéint dann nach vum Logement schwätzen, dat ass dann och fir moar, ech kéint, jo, vum Chômage schwätzen, dat ass och fir moar. Mee wat fir haut nach ass, dat ass dann d'Fro, wat d'Kommissioun dann och feststellt, wat ech gesot hunn, dass den Impakt vun de Sozialtransferten erofginn, dass d'sozial Inegalitéiten hei am Land an Entwécklung sech no uewen entwéckelt hunn. An ech fannen dat eigentlech skandaléis. Ech fannen skandaléis, dass an engem Land, wou d'Ekonomie leeft, wou mer wëssen, dass op där anerer Säit mer permanent Spëtzeresultater hunn, dass op där anerer Säit gläichzäiteg gläichzäiteg den Impakt vun de Sozialtransferten erofgeet, gläichzäiteg schlussendlech d'sozial Inegalitéiten hei am Land zouhuelen, tëschent deenen, déi vill an nach méi vill hunn, an deenen, déi net vill hunn oder net ganz vill hunn, well et geet hei net just ëm déi ënnescht Schichten par rapport zu deene ganz uewen, et geet hei vun den ënneschten bis an d'Mëttelschichten, voll an d'Mëttelschichten eran, dass do d'Inegalitéiten sech weider creuséieren. An dat ass ee vun den, d'Analys gëtt de facto vun der Kommissioun bestätegt, um Niveau vu, dat sinn déi sougenannten Indicateuren, ech wëll lech elo keen Ouer maachen, d'Indicateuren an dem Tableau de bord social, do ginn et 12 Indicateuren, do sinn der dräi à surveiller, een ass ënner anerem de Rapport des revenus, dee sech wierklech negativ hei zu Lëtzebuerg an deene leschte Joren entwéckelt huet, ech mengen zwëschen 2010 an 2016, zwëschen deenen déi 10 Prozent ënnen an déi 10 Prozent uewen, ass de Multiplikator vu 6 op 8 eropgaangen, da weess ee vu wat ee schwätzt. D'Transferts sociaux en den Impakt, hunn ech scho gesot, ass am Falen. Sou, an dat ass inakzeptabel. An dat wäerte mer also generell fir Lëtzebuerg opwerfen a spezifesch, an dat ass och, dat sinn déi Dossieren, déi mer dann, ech kommen elo esou lues do erop, déi Dossieren, déi mer dann och an der Aktualitéit haut de Moien traitéiert hunn. An an deem Kontext, jo, hu mer als CGFP an OGBL zesummen, e Communiqué gemaacht, mir hunn en offizielle Bréif un den Här Staatsminister geriicht, fir eng Entrevue d'urgence ze hunn zu hirem Wuertbroch, deen se amgaange sinn ze maachen als Regierung. Den 28 November 2014 hunn se am Kader vum Zukunftspak mat eis ënnerschriwwen, dass misst e Gesetz agefouert ginn, wat déi periodesch Adaptatioun ubelaangt vun de Prestations familiales, souwuel en espèces wéi en nature, par rapport zu der Entwécklung vum Salaire médian. Wa mer emol dovun ausginn, dass et iergendwou eng real Entwécklung gëtt, da bedeit dat also Salaire médian, real Entwécklung plus Indexatioun. Dee Projet de loi, dee gëtt et, Dee muss op deem engen, op deen anere Punkt verbessert ginn, well et eis deem net entsprécht, wat virdrun négociéiert ginn ass. Alles ass machbar, mee de Problem, et geet net weider. Den Dossier läit beim Här Meisch a bei der Madame Cahen. Den Dossier läit bei der Regierung insgesamt, well si sinn als Gesamtregierung, gréng, Rout a Blo, ënnerschriwwen den 21 November 2014. An dat Gesetz muss kommen. Mär halen drop, well ech verstinn net, wéi mär kéinten akzeptéieren, dass Gewerkschaft, Regierungen, déi hir Ënnerschrëft net méi respektéieren an deem wichtegen Accord, et ass jo deen eenzegen Accord, dee mer tel quel mat der Regierung an där ganzer Mandatsperiod gemat hunn, dee vum Zukunftspak a wou et en Accord war, fir d'Ofschwächung vum Zukunftspak an do ware Géigepartien an déi Géigepartien, déi mussen ageléist ginn an dat hei ass eng wesentlech a wesentlech, well mer jo wëssen, an ech bombardéieren Äech elo net nach gär nach vill hei mat Prozenter, wéi vill zum Beispill e Kannergeld schonn eleng duerch Désindexéierung 2006 eigentlech verluer huet um Niveau vun der Wäertegkeet. Dat gëllt och fir all déi aner Allocatiounen, ausser dem Congé parental, wou mer et jo och an deem Accord fäerdegbruet hunn, dass deen an Zukunft un den Index, an den Index an d'Mindestlounentwécklung, genau u real plus Indexentwécklung gebonnen ass. Dat ass ëmgesat. Mee dat generellt Gesetz zu de Prestations familiales, dat gëtt et eben nach ëmmer net an ass eigentlech inakzeptabel. An ech sinn verwonnert, wann dann eng Partei dohinner geet an op hirem Kongress elo fuerdert, programmatesch fir déi nächst Wahlen, Indexéierung vum Kannergeld, oh, ech kann dat dräi Mol ënnerschreiwen, dat ass net de Punkt. De Punkt ass, dass déi Parteien genau haut an der Regierung sëtzen, wou se sech selwer verpflicht hunn, elo e Gesetz genau zu deem Punkt ze maachen, da sollen se et elo maachen, da brauche se et net méi an de Programm anzeschreiwen. An dat ass deem Stat genau, wat do drasteet, an net nëmmen d'Indexéierung, mee Indexéierung plus Entwécklung vum Realakommes, an dësem Fall dem Salaire médian. Insofern ass d'Regierung, bleift se do, vun eis, vun eis gefuerdert. Mir hunn dann an deem Kontext haut, an wiederhuelen et nach eng Kéier, ech hunn et gesot, Salaire minimum, zéng Prozent, d'Thema hunn ech behandelt. Dann hu mer haut de Moien dann och geschwat iwwert aner Projeten. déi ausstinn a wou mer drop drängen, dass se gemat ginn, dat ass ënner anerem d'Diskussioun iwwert d'Camps de Pine Temps. An ech widderhuelen et hei nach eng Kéier, als OGBL, Mär hunn 2004 en Avis um Niveau vum Wirtschafts a Sozialrot gemat, do gouf et, Den Accord, an dee gëtt nach ëmmer, dee steet jo nach ëmmer dran, ass net verschwonn zënterhier, den Accord mat der Patronatssäit, wéi Quant et à Pain Temps eigentlech ze fonctionnéieren hunn, nieft deem, datt et soll en allgemengt Gesetz ginn, wat déi allgemeng Elementer beschreift an déi wichtegst Definitiounen beinhaltet, baséiert. Den Avis vum Wirtschafts a Sozialrot op dräi grousse Prinzipien, dräi Stéck. Dat éischt Prinzip ass dat, wéi kann iwwerhaapt e Congé Prime Temps an engem Betrib agefouert ginn? An do seet den Avis ganz kloer, ma nëmmen, nëmmen, exklusiv iwwert de Wee vun enger Négociatioun vun de Sozialpartner, entweder ass et e Kollektivvertrag oder, wéi deemools gesot gouf, en Accord national. Accord national hu mer haut, Kollektivvertragsgesetzgebung, dat ass den Dialogue interprofessionnel, wou mer also sektoriell Accorde kënnen, mir kënnen och nationaler hunn zu verschiddene Sujeten, och verschidden Deelsujeten, niewent den normale Kollektivverträg. Sou, an et muss entweder A oder B sinn, et muss déi Form sinn. Dat war den Avis CS, an dat ass dat éischt grousst Prinzip, wat muss agehal ginn. D'Äntwert vun eis ass, firwat? D'Äntwert ass einfach, mä aus deem ganz einfache Grond, de Camp des Paintons, dat ass eng héichgradeg Flexibiliséierung vun der Aarbechtszäit, an déi muss ënner Kontroll bleiwen. Well onkontrolléiert passéiert egal wat an de Betriber. A mir hunn e Panngesetz, wat dank dem OGBL, kann ee soe, verbessert ginn ass, wat Folgendes virgesäit, Gesetzlech, ouni Kollektivvertrag an ouni Dialogue interprofes ale, ouni Kollektivvertrag ass d'maximal Referenzperiod véier Méint, mat Kollektivvertrag maximal Et a Kollektivvertrag 12 a quand des paintants, do wësst wësst mer, dass mer driwwer schwätze vun Aarbechtszäiten iwwert e Joer oder iwwert zwee Joer, iwwert dräi Joer, wéi vill och ëmmer, gespäichert gëtt, gespuert gëtt. An dat ass eng héichgradeg Flexibiliséierung vun Aarbechtszäit, well et ass en Transport vun Zäit zu engem aneren Zäitpunkt, et gëtt se erëm erageholl an esou weider. An do ass kloer, dat ka jo dann nëmmen eng negociéiert Basis hunn ënnert engem allgemenge Kadergesetz. Prinzip Nummer eent. Zweet Prinzip ass, Zäit ass Zäit. Eng Stonn, déi ech am Joer 1900, net 1900, 2018 spueren, dat muss och eng Stonn am Joer 2024 sinn, wann ech déi erëm eranhuelen. an net iergend eppes aneschtes, an dat da bezuelt zu eben zu deem Montant, deen déi Stonn dann am Joer 2024 wäert ass, wat also mäi Loun ass. Zweet grousst Prinzip, wat deemools vum Wirtschafts a Sozialrot, Patronat plus Gewerkschaftssäit, festgehal gouf, Zäit ass Zäit. Drëtt grousst Prinzip, Wann ech eppes spueren, muss et ofgeséchert sinn. Dat versteet awer wierklech all klengt Kand. Dat versteet all klengt Kand. Wann ech 100 Stonnen iergendwou op engem Kont stoen hunn, dann hunn ech déi iergendwann zegutt an déi mussen ofgeséchert sinn. Oder 200 oder 300. Net geschwat, wann ech elo en anere Gesetzprojet kucke vun 1800 Stonnen, déi do maximal kéinten op sengem Kont sitzen. Mä jo, wat passéiert dann, wann dee Betrib an d'Faillite geet? Si se da fort? Hunn ech esou vill Stonne fir dee Betrib, wou ech dann meng Aarbecht verléieren an da gegebenfalls och net meng Salairen, meng lafend Salairen nach kréien an nach aner Désavantagen hunn, da verléieren ech och nach dat, wat ech genau fir dee Betrib virdru geschafft hunn, méi geschafft hunn, well vill Saachen, déi gespäichert gi wäerten Iwwerstonne sinn an esou weider. Hei och fort duerch d'Päif. Grouss drëtt Prinzip, D'Wirtschafts a Sozialrot huet gesot, Neen, do muss eng Ofsécherung, eng Garantie kommen. Entweder iwwer eng Mutualitéit oder entweder iwwer Assurancen, mee dat Geld, dat muss ofgeséchert sinn. Drëttgrëftsprinzip. Firwat soen ech dat haut? Well mir genau, jo, Nodeem d'Diskussioune mam Patronat iergendwann opgehalen hu well se eben net op alle Punkte concluant waren, mä zënter Hierscht eigentlech elo an der Situatioun sinn, datt mer op e Gesetzesprojet vum Aarbechtsminister waarden, d'ailleurs wär dat absolut dringend, vue datt mer jo Een ähnleche Gesetzprojet, deen all Garantië gëtt, deen och Zäit an Zäit ass, eigentlech all déi Prinzipien erfëllt, am Kader vun der Fonction publique ënnerwee hunn. A lo si mer Mäerz, Enn Mäerz, an enger Legislaturperiod, déi D'Legislatioun gëtt gespaart bis den 26 Juli an et läit näischt vir. Et läit näischt vir. Den OGBL huet all seng Positiounen eraginn an et läit näischt vir. Sou. An et kann nëmmen eppes sinn, wat och Parallelitéit huet par rapport zu deem, wat an der Fonction publique passéiert, well ebe genau de Wirtschafts a Sozialrot dat 2004 gesot huet, All Argumenter ginn an déi Richtung fir een, zwee, dräi ze respektéieren. Do si elo guer net op d'Idee kommen eppes anescht ze maachen an eng negativ Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäite wëllen erbäizeféieren. Mee wat grad esou wichteg ass, dat ass dëse Projekt an ass net do. Dat ass also och eng Fuerderung à net nëmmen à court terme, mee à très, très, très court terme, well d'Zäit fortleeft. Dann hu mer haut de Moien natierlech och an deem Kontext iwwer d'Protection des données geschwat. Och do wësst Der, wéi et ass, dass mer zënter Méint amgaange sinn ze soen, Majo, par rapport zu deem neien europäesche Reglement, et däerf net hei zu Lëtzebuerg dozou kommen, dass d'Protektioun vum Eenzelnen, deen an engem Betrib schafft, am Kader vun enger sougenannter Surveillance sur le lieu de travail, Iwwerwaachung op der Aarbechtsplaz, däerf et net sinn, dass et dozou féiert, dass an Zukunft den Eenzelne manner geschützt gëtt. Et däerf net dozou kommen, datt dat, wat am Moment um Niveau vum Aarbechtsrecht, Code du travail, hei zu Lëtzebuerg steet, verschlechtert gëtt. Dat betrëfft sech, bezitt sech esouwuel op déi Fro vun deem, wat elo gedrot huet an drot, d'Ewechfale vun der sougenannter Autorisation préalable duerch d'Commission nationale de la protection des données, Mee dat bezitt sech natierlech och op de Champ d'application, Wat däerf iwwerhaapt, fir et ganz einfach auszedrécken, wat däerf iwwerhaapt an engem Betrib iwwerwaacht ginn, och wat d'Personal ubelaangt? An do seet de Code du travail ganz kloer Saachen. An ech wëll Äech soen, dass mer an Diskussiounen en, eigentlech en Accord fonnt hunn, iergendeng Formule fonnt hunn, mat där sougenannter Prozedur vun der Autorisation préalable, mee dass mer um Niveau vum Champ d'application nach ëmmer keng Solutioun oder Eenegung hunn, an dat ass fir den OGBL och net ze akzeptéieren. Et gëtt an deem Reglement, europäesche Reglement, e sougenannten Artikel 88, an deen 88, dee gëtt eigentlech d'Fakultéit vun den eenzelne Länner, genau, genau a Bezuch op d'Situatioun vum Salarié am Betrib, spezifesch Moosnamen ze huelen, entweder gesetzlecher Natur oder kollektivvertraglecher Natur. Hei ass et kloer, Eise Kollektivvertragssystem kann dat doen nëmme realiséiert ginn an deem Moment, wou een dat gesetzlech gesetzlech mécht. A mir waarde bis haut op eng adequat Äntwert op de Problem. An dee Problem, deen ass do a mir sinn och bereet, do Aktiounen ze maachen, wann dee Problem net geléist gëtt. Mär wëlle keen iwwerwaach klengen Iwwerwaachungsstaat an eise Betriber. Dat ass inakzeptabel An dat ass souwisou de falsche Wee an allen Diskussiounen, wann ee wëll op där anerer Säit d'Leit motivéiere Richtung Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt an iwwerhaapt vun der Gesellschaft. An da mécht een déi éischt Schrëtt, an dat géif bedeiten, dass hir eege Protektioun virun Données, Protection des données, Données personnelles, respektiv all Iwwerwaansfroen am Betrib, dass et do géif verschlechtert ginn. Dat ass inakzeptabel, ass d'ailleurs och contraire à mes yeux beim Socle européen des droits sociaux, zum Prinzip Nummer 10, wat seet, Les travailleurs ont droit à la protection de leurs données personnelles dans de dans le cadre du travail. Maja, den Här Bëttel huet dat ënnerschriwwen. Den Här Bëttel ass och den Haaptresponsabel, politesche, vun deem Dossier, niewent dem Aarbechtsminister. da muss dat och realiséiert ginn. Och do ass akuten Handlungsbedarf. Mir hunn haut de Moien, da si mer erëm enke beim Aarbechtsminister, eng Diskussioun gehat iwwert, Stage en entreprise, do gëtt elo e Projet de loi, deen ass net mam OGBL diskutéiert, Projet de loi iwwert d'Stage en entreprise. Dobäi war et den OGBL, deen, ech mengen et war d'Joer 2015, dohinner gaangen ass an am Comité permanent du travail et de l'emploi, dat ass nämlech do, wou déi Saachen ze diskutéiere sinn zwëschen Sozialpartner an der Politik, déi Diskussioun op den Ordre du jour gesat huet, mat Positiounen, mat Propositionen. Do war am Ufank och dann Här Meisch dobäi, deen ass du bemol net méi dobäi gewiescht, huet e schlecht Gesetz iwwer d'Formation professionnelle continue gemat, an dat war et. D'Thema ass do net méi aktualiséiert ginn. Komescherweis. Virun elo net all ze laanger Zäit, Showdown mat enger Studentenorganisatioun. Mär hunn hei e groussen Accord fonnt an elo maache mer e Projet de loi. Dat ass an deem Moment, wou mer och reagéiert hunn a gesot hunn, niewent all den Demanden, déi mer bis elo hate mat de Stages en entreprise, mir haten jo och vill Publikatiounen, eisen Département des jeunes huet der gemaach an esou weider, hu mer eng Entrevue kritt, wou mer dann, doriwwer geschwat hunn. Mär hunn eis Positiounen abruet. Mär sollten eigentlech de Projet, mengen ech, nach gesinn, ier en iwwerhaapt deponéiert géif ginn. Och dat ass net passéiert. A lo ass en do. A lo ass en do. Also ech hunn, ech wëll net mëssverstanen ginn. Net mëssverstanen ginn op engem Punkt, Et ass guer kee Problem, datt den Aarbechtsminister an senger Fro och mat Studentenorganisatiounen zesummekënnt, Austauschen huet an och dat ophëlt, wat déi ze soen hunn. Also dat wëll ech net schlecht maachen. Mee eemol eent, Stage en entreprise heescht Entreprise. Elo si mer an der Aarbechtswelt. Do si mer net méi eleng an der Studentewelt. Dat geet wäit doriwwer eraus. Do si mer an de Risikoe vun den Emplois précairen. A mir diskutéiere jo scho vill ze vill iwwer d'Situatioun vun enger Précarisatioun vun Aarbechtsverhältnisser a virun allem vun der Jugend. A wann dann och nach esou en Thema op de CPTE, Comité permanent travail et de l'emploi, gesat ginn ass, Mä dann huet dat do och diskutéiert ze ginn. An och do huet eigentlech emol e Projet oder ee war emol eng Idee vum Minister an de Raum ze kommen, dass kann diskutéiert ginn. Kontradiktoresch. Dat ännert nach ëmmer näischt herno un der politescher Volonté, de Projet de loi ze maachen an dass dee esou oder esou ausgesäit. Alles dat ass esou net passéiert. Mam Resultat, dass dee Projet de loi op wesentleche Punkten net gutt ass. Net gutt ass. Ebe genau, wat déi sougenannten Durée vun deene Stagen ubelaangt, wat d'Remuneratioun vun deene Stagen ubelaangt, vu de Sozialversécherunge guer net ze schwätzen. An en plus, eint jo nach e gesamt pädagogescht Konzept eintsch feelt, virun allem och am Kontext mat Enseignement an esou weider, pädagogescht Konzept iwwert iwwer d'Objektiver, d'Contenuen an de Suivi vun deene sougenannte Stagen. An anere Wieder, och do Konfliktpotential an et deit alles drop hin, dass mer also do och elo gréisser Differenze mussen ausdroen, an anere Wieder, dass de Gesetzprojet muss opgebessert ginn. Dat ass d'Revendicatioun. Mär hunn dann haut de Moien och déi eenzel Sujeten duerchgeholl, och déi Aktualitéit sinn, méi am Kader vun, ech soen emol, Sozialversécherung. An do kommen ech op dee Punkt och zréck vun der Kommissioun, eng Kommissioun, an dat wäert och mar de Moien zu Sennengen traitéiert ginn, déi recommandéiert am Kader vun der Viabilitéit vun eise Finances publiques, an zwar à long terme, well à court terme si se jo bommeneesch, an da si mer bei der Netviabilitéit anscheinend vun eise Finances publiques am Joer 2060. Op Grond vun dem Vieillissement de la population, Pensiounen, Pflegeversécherung, also soins de longue durée an esou weider an esou weider. Ech widderhuelen elo net dat, wat mer mat engem Moie soen, mee nach eng Kéier, Also mir kënnen iwwer 2050, 2060 oder wat och ëmmer schwätzen, iwwer Kristallkugelen, iwwer Laangzäit, Etüden, an enger Zäitdigitaliséierung, wou alles esou schnell ëmschléit an esou weider. Mär diskutéieren haut schonn iwwert d'Steiere par rapport zu Roboteren an der Elektronik an, an, an, an. Uber net ze vergiessen. Voilà. A mär wëssen awer, wéi schlëmm et ass mat der ganzer ëffentlecher Pensiounsversécherung am Joer 2006. Mëttlerweil si mer bei 2070. Dat sinn d'Rentemaueren, vun deenen ech elo hei schwätzen. An dat ass alles Kabes, décke Kabes. Dat huet jo just Eng ee Motiv, an dat ass och dat vun der europäescher Politik, wat mer zënter Jore kennen, déi sougenannte strukturell Reforme géint d'öffentlech Sozialversécherung mat dem Zweck, se ze kommerzialiséieren, de Stat schlank ze maachen a privatiséieren an esou weider an esouguer en Déchet fiscal ze maachen, fir déi privat Versécherungen ze ënnerstëtzen op d'Käschte vun den öffentleche Versécherungen. Alles dat leeft jo. D'Rentereform 2012 war jo näischt aneschtes, et war net eng Noutwennegkeet, dat war op Drock vun Europa a vun där Pensée unique, déi do neoliberal gelaf ass. Elo soll een näischt aneschtes dovu verzielen. Kuerzfristeg bedeit dat fir eis, Souwisou, et gëtt iwwerhaapt keng Ursaach eppes um Pensiounswiesen ze verschlechteren, au contraire, verschidde Saachen déi an déi Gesetz ageschriwwe sinn, déi mussen am Interesse an am Sënn vun eiser Jugend an de kommende Generatiounen erëm zeréckgeholl ginn. Well mir akzeptéieren net, dass Jugend vun haut, deen d'Joer 2052 schonns an d'Pensioune ginn, 15 Prozent manner an de Pensiounen hunn, dat komplett iwwerflësseg ass. Dat däerf net passéieren. Mä wou gi se dann hir Pensioune sichen? Andeem se sech privat sozial versécheren, déi se kënnen zu engem vill méi héijen Käschtepunkt wéi dat, wat se géif kaschten iwwert déi öffentlech Pensiounsversécherung. Dat sinn d'Realitéiten, dat sinn d'Wourechter. Et ass och an deem Kontext, wou mer dann soen, ee vun den Elementer ass jo och, wann ëmmer geschwat gëtt, den Taux d'emploi hei am Land ass ze déif, ob an deene Kategorie d'âgen an esou weider, ze soen, da solle mer emol eng sérieux Gestion des âges och maachen. Dat ass ee klengt Element, wat ech elo hunn, an all déi aner wiederhuelen ech mech. Ënner anerem deen Dossier, dee mer och den 21 November 2014, Zukunftspak mat der Regierung ënnerschriwwen hunn, nämlech deen, Aféierung vun engem Recht op Droit, Recht op Temps partiel gekoppelt un eng Retraite partielle. Och dat steet nach aus. Och dat hu mer haut traitéiert. An och do huet d'Regierung net méi vill Zäit, fir Neel mat Käpp ze maachen. Dat bezitt sech och op déi sougenannten 52 Wochen. Also, mir war schonn souwisou op der Schinn d'lescht Joer, dass mer do wahrscheinlech eng gesetzlech Ännerung bräichten, mä da muss se gemaach ginn. Jiddwereen ass de facto averstanen, fir iwwert déi 52 Wochen ze goen, well mer de Problem all erkannt hunn. Daher huet do keen e Patentrecht zu der Erkennung vun deem Problem an och net zu der Fuerderung. Mee et ass ganz einfach, Et muss eng gesetzlech Ännerung kommen an déi soll elo gemaach ginn. Och do sti mer jo an Diskussiounen an, mee och do den Appell un d'Regierung, Le temps passe, mee de Wahldatum net. Tiers payant, déi selwecht Diskussioun, Mär hunn elo festgestallt, dass jo, ma dat hutt Dir och fest, dass scho no e puer Wochen de Fall iwwert déi Campagne, déi hei déi kooperativ Organisatioun vun de Medezinner mécht, AMMD heescht déi, géint den Tiers payant généralisé. Do soen ech, Ech hu keen géint, ech hu näischt géint een, deen eppes géint eppes huet, oder fir oder esou, mee e soll et kënnen argumentéieren. An ech gëtt all Diskussioun äusserst problematesch. An hei gëtt se äusserst problematesch, well mär hir Argumentatioun iwwerhaapt net verstinn. Wat huet en Tiers payant Domat zitt een iwwer d'Nomenclature vun eiser Gesondheetskeess. Zum Beispill, wat huet den Tiers payant généralisé mat der Qualitéit vun de medezinesche Servicer, infrastrukturell an och human, hei am Land ze dinn? Ech kéint da elo weiderfueren, well se diskutéieren op kengem anere Niveau. E reellt Argument géint den Tiers payant Do muss een d'Lupp huelen an d'Lupp geet net duer, do fënnt een nämlech näischt. Esou, dat heescht, ech sinn dogéint, mee ech argumentéiere mat eppes, wat guer näischt domat ze dinn huet. Esou, d'OGBL hält fest un där Fuerderung, dass den Tiers payant généralisé agefouert gëtt an elo an dëser Legislatur Ech wëll net gesinn, dass herno verschidde politesch Parteien dann hire Programmer hunn. Dat wär wierklech ze lächerlech. Reklassement sinn d'Diskussiounen och nach am gaangen. Do stellt sech, ma ech ginn elo net an den Detail, also ech si wierklech total onqualifizéiert, iwwerhaapt iergendeppes iwwer d'Reklassement ze soen, ech kennen näischt vun deem Thema, mee eppes steet, wat ech awer dovu kennen, dat ass, wann ech mierken, dass d'Diskussiounen Schleefen an nach ëmmer net fäerdeg sinn. An och do gëtt elo eng Date butoir iergendwou an dofir soll et och erwähnt sinn, dass mer drop halen, dass dee Problem och geléist gëtt. Voilà, dat esou vill zu den aktuelle politeschen Dossieren. Ech wëll elo, ech weess, dass ech elo schonn erëm vill ze vill laang sinn, setze mech awer elo driwwer eraus. Wann Der nach e bësse Gedold hutt, maache mer dat. Awer just kuerz. Campagne privatisation de l'enseignement, Mir haten d'lescht Woch eng Pressekonferenz, déi widderhuelen ech net, wou jo Reaktiounen drop ginn, wou Här Meisch an ech mengen och d'Madame Cahn drop reagéiert hunn, datt iwwerhaupt keng Privatiséierung vun den öffentleche Schoule géif stattfannen. Ech soen dach, well ech muss net d'Schoul u sech privatiséieren, wann ech ufänken, De Contenu vun de Programmer, ween déi ausschafft, an d'Bewäertung zum Beispill vun den Examen an d'Examenopstänn an esou weider, dat ze privatiséieren, kommerziell ze privatiséieren, da sinn ech an der Privatiséierung vun der öffentlecher Schoul, niewent all deenen anere Problemer, déi ech awer elo net opwerfen, dat war d'lescht Woch, nämlech vun där ëmmer méi Zersplitterung vun dem gesamte Schoulwiesen, zumools am Beräich vum Secondaire, wou mer riskéieren, dass mer eben herno den Elteren et ëmmer méi schwéier maachen, déi richteg Solutioun ze fanne fir hir Kanner, wou mer riskéieren, dass mer herno ënnerschiddlech wäerteg Diplomer hunn. An eng Seconde kann een sech dat hei virstellen, ënnerschiddlech wäerteg Diplomer, well ebe virdrun nëmmen dat geléiert ginn ass an déi aner hunn eben dat méi geléiert an esou weider. Dat war d'Diskussioun, nieft all den anere Sujeten, déi mer souwisou am Enseignement och opgeworf hunn. Dat war de Sujet. An dat eent, dat ass knallhaart eng Eng Privatiséierung vun enger ëffentleche Schoul, wann ech d'Fonctionnement vu bannen ufänken kommerziell ze privatiséieren, just dat als Äntwert op déi Twitteren an Net-Twittere vu Säite vu Regierungsmemberen. Sou, dann hu mer nach d'Situatioun an de Betriber haut de Moie gehat. Gëschter hat mer de Communiqué erausginn, zesumme mam Landesverband Zu Luxtram, dee Sujet ass och haut hei nach eng Kéier traitéiert ginn, ech wëll just widderhuelen, dass et do drëms geet, dass éischtens e Kollektivvertrag do entsteet, dee gutt Aarbechtsbedéngunge fir déi Leit, déi um Tram schaffen, aféiert an deen och fir déi Leit Léin aféiert, déi eisem öffentlechen Transportwiesen entspriechen an näischt aneschtes, sou dass de Konflikt, dee sech do ubahnt, an do sinn eben och déi Responsabel, déi am Verwaltungsrot sëtzen, héichgradeg, héichgradeg elo sollicitéiert. Dann hate mer de Konflikt, dee mer am Gesondheetswiesen hunn an de Maisons de soins. Do ware mer elo länger, mer sinn nach am Gaang, mee länger am Gaangen um Niveau vun der Conciliatioun festzestellen, ob dann déi Konflikter Déi Saisinnen, déi do gemaach gi sinn, ob déi recevabel wäeren oder net, ob d'ONC, also d'Office national de conciliation, dofir zoustänneg wär oder net zoustänneg wär. An ech muss éierlech soen, opgrond vun, well mir jo e puer Leit do sëtzen hunn, d'Nora Back als Porte-parole vun der Négociatioun sëtzen, als partie spéciale eigentlech an där Conciliatioun vun deem Litige collectif, mir hunn dann awer och eis Assessoren, Am um Office national selwer, a mir hunn d'Welt deelweis do net méi verstanen, well do theoretesch Froen opgeworf gi sinn, wou ee scho bal um Punkt war ze soen, hei wat wëll wëllen déi onbedingt, dass dat do net recevabel ass. Dat waren zum Deel Situatiounen, déi nach schwéier ze verstoe sinn, vill Zäit verluer, mir si schonn aus allen Délai'en, an och do ass déi Gestioun vun nationale Schlichtungsamt héich, héich fragwürdeg. Bon, mär hunn awer elo endlech e positive Bescheed, an zwar fir ee Betrib. Et sinn der dräi, déi erfro sinn. Dee éischte Betrib ass d'Maison de soins Beetebuerg an de Wisen. Den zweete Betrib, dat sinn déi Maisons de soins am Kader vum Zitha-Grupp, e Grupp, dee sech opgespalt huet a verschidden Entreprisen, wat net onwichtig ass an deem Dossier hei. An deen drëtten ass d'Maison de soins Bartreng. A mir hunn dann elo fir een, leeft dann d'Conciliatioun elo un, dat ass d'Maison des soins Beetebuerg, dat ass Rëbelot. Rëbelot zum leschte Joer, wou et scho bal zum Streik komm ass an den Nationalvirstand huet och haut de Feu vert ginn, fir d'Syndicat de Santé a Sozialwiese vum OGBL d'Streikprozedur anzeleeden, wann net kuerzfristeg op der Conciliatioun de Betrib nogëtt. Hei geet et just ëm Noginn. Hei gëtt net, hei gëtt et keng Verhandlungsresultater. Hei geet et Noginn, an zwar d'Konditioun, déi d'Leit hunn ze respektéieren, an déi lafen ënnert engem bestëmmte Kollektivvertrag, an dee Kollektivvertrag ass do och elo ze adaptéieren, nodeem do nei Entwécklunge stattfonnt hunn. 't geet em soss näischt aneschtes, dofir soen ech dass d'Rebelote vum leschte Joer wat d'Maison de soins Beetebuerg, déi jo bekanntlech dem Privatbetrib Sodexo gehéiert, ubelaangt. Sou, mär hunn dann déi aner Maison de soins, do gesi mer, mär ginn elo dovun aus, dass déi Dossieren och wäerte recevabel sinn, well schlussendlech soss versti mer erëm eng Kéier d'Welt net an do gëtt natierlech dann och de Feu vert Streikprozeduren an d'Weeër ze leeden, falls et dann sech als noutwendeg erweist. An dat selwecht hu mer, elo wiessle mer awer komplett de Secteur, da si mer am Syndikat Bau a Constructioun an Handwierk, nämlech da si mer am Vertrag iwwert d'Liftbauen, deen och op engem Punkt ass, wou et dann definitiv net méi weidergeet. An och do ass déi selwecht Demande geriicht gi wéi vun de Santés a Sozialleit, also och vun dem Beräich vun eise Leit aus dem Handwierk, ass d'Demande un den Nationalvirstand geriicht gi fir och do de Feu vert, dat lescht Feu vert ze gi fir d'Streikprozeduren. an de Wee, an d'Weeër ze leeën, falls et eben dann noutwendeg gëtt. Also déi zwou Saachen, déi sinn also elo akut fir déi nächst Wochen. Bon, leschte Punkt, dat war dann d'Mobilisatioun natierlech vun eise Leit op de 26 Abrëll zu Dikrech. Dat ass jo am Kader vun der Fête du Travail, Eeschte Mee, eise politeschen Dag, wou mer dann eis politesch Interventioun maachen zu alle wichtige Sujeten, wat jo och dëst Joer ganz interessant gëtt, well mer jo dat alles och en vue maachen vun deene Wahlen, déi am Hierscht wäerte stattfannen. Soss hu mer nach eng Partie Nominatiounen, Nominatiounen gemaach haut de Moien, wou Saachen hu missten, Leit hu missten ersat ginn, An mir haten en Divers, dee wëll ech lech awer och elo net, du has elo scho geduet, lo. Och dat vergiessen ech elo net, vergiessen ech net. Opgrond vun deem, dass de sougenannte Finanzsektor hei zu Lëtzebuerg sech jo och ganz staark diversifizéiert huet, ausgebreet huet, datt se haut ganz anescht opgestallt ass wéi just déi traditionell Strukture vu Banken a Versécherungen, huet eist Syndikat natierlech ëmmer méi de Problem kritt, au fur et à mesure, sech just Syndikat Banque et Assurances ze nennen, well eben eng ganz Partie wéi d'PSA an aner, bis an den ITC Beräich an esou weider, jo net méi direkt zu der Bank oder zu der Assurance gehéieren. A mir hunn och do missten natierlech da reagéieren an d'Syndikat Banken huet eng Proposition Gemaach un den Nationalvirstand. Den Nationalvirstand ass bei eis zoustänneg fir d'Opdeelung vun de Syndikater, och d'Schafe vun de Syndikater an domat och d'entsprechend Denominatioun vun de Syndikater an d'Propositioun gemaach, sech dann net méi Syndicat Banque et Assurance ze nennen, mee Syndicat du secteur financier. An dat ass dann och unanimement esou akzeptéiert ginn. An esou ass dat also elo eng Namensännerung, déi vun haut u gëllt. Voilà, elo sinn ech fäerdeg. Sinn dann.